W'afa na mede brɛ mo yi, me din de Okoto. Okuapehene abɛtena abangua mu, ɔredi ne hene. Na Okuapehene bae, ose, ah, me guan baako ayera o. Me guan baako ayera o, yee! Na ɔne ne mpa kanfo di ahyiam na obisa se, So amanporobi hene wɔ hɔ anna o? Amanporobi hene, mehu n'akyɛ o. Mebae ne wura maba, nkɔmmra mpo na ɔmmɛsom ɛ. Nkɔmmɛsa wo nsu mpo ma me. ɔmbɛma me nsu kuruwa baako mpo na mefa ngu me menem. Ɔmbɛma me akɔ abayɛ, na dɛn na ɛkɔ so o? Anka mamporobi mpo de, pae a nea mango wɔ hɔ. Ɛnka wotu bankye kakra, ɛno de pae a mango kakra na anka ɔde bɛma wo wura akɔ aba. Anka ɛnyɛ bɔne o. Amamporobi hene ma afew na bra ne yɛn som. Ɛna ne mpakanfo no ne ne mpanyimfo no kaa sɛ boo, amamporobi hene, wafa ne ho adwene. Amampro bi nyini se w'ahenni no onnye ntum nti paa sɛ ɔbɛsom wo de, dabi da. Ampa ara, Ɔseado Akwasi Akufo yɛ soma a etu abɔfo kɔ Amampro bi nyini ho ɔbɔɔ no bɔɔ no bɔɔ no bɔɔ no. Amampro bi hene amba. Ɛna Ɔseado se, ɛne me gyina me tumi so, fi nɛ rekɔ, mede tu ade so wonyɛ Amampro bi hene bio. Ɛna nipa pepea nkoma kaa se, ah, Nokuape hene, Amampro bi hene, wo na wosii no. na watu n'ade so. Abusua na esii no, nti ɛyɛ sɛ abusua na etu n'ade so. Nipa apepeankoma no ne ɛyɛ Okuapehene anyɛ adwene, nipa kakra nso ne ne yɛ adwene. Ɛno nti ogyinaa ne tumi so etu ɛyɛ Amampɔbi hene ade so. Anso ho a ɛyɛ latɛɛ, ɛyɛ benkum hene ɛne adweso hene ntɔkwaw akɔyɛ te sɛ sumina so gya nofee nofee. Ebio, mate sɛ Yesu ɔba abɛsi tufo hene, ɛno nti, Okuape hene efa wo nan si hɔ oo na aberante yi ɔreyɛ ne ɔpɛ. Ampa ara, Okuape hene kyerɛw krataa ɛkɔmaa Adweso polis panyin paa ɛna ɔde baako nso ɛyɛ dɛ kɔmaa Adweso hene. Na krataa no mu asɛm no ese. Polisi mpanyin nhwɛ na wonsiw adwesohene kwan. Ɔmfa obu mma ne mpanyin, ɛno nti dwuma no a ɔba bedi no, Okuapemang nnim ho ma akyi nti no, polisi mpanyimfo no nhwɛ na wɔnhyɛ no na ongyae. Na krataa no bi kɔkaa adwesohene nsa, na ɔkenkan nkrataa no ose ei, na love letter bɛn ni o, yeei! Love letter bɛn ni? Ɔhene akokora na wɔsisi no o, na ɛnyɛ ɔhene aberante. Me adweso hene, mɛsi hene no nnɛ, asi ɔhene no kyena. Ampa ara, adweso hene gyina ne tumi so, ɛma aporisifo a wɔbɛtow ban agye ban no, wɔde dodow kora kaa ho maa no.

Okuape hene asɔspɛnde Adweso hene. Adweso hene sa kaa krataa ɛtɔ so abien no. Ɔsere wɔ ne tim na ɔkaa esi, Ee, Okuape hene, yei. Eyi de wakɔka Kyiwa ne ne mma. Sɛ wofa mpaboa baako wɔ po ano na wohwehwɛ baako a aka, ɛne na Okuape hene wɔ kwan twa. Okuape hene, tete bɛto tete o. Gyagua ɛ, na menka w'abakɔsɛm. Edu mmere bi, benkumhini yi a wasoa no w'apakan mu de kyin ɛyɛ Okuapeman mu yi, benkumhini yi a wonte ne ho gyae a wabɔ kahyire a woso ne yi, edu mmere bi mu, ɔtew ne ho, Mate me ho, ɔtew ne ho, wɔtetew wɔn ho no me adwe so hene. Migyinaa mu pampe te sɛ ntampehoma ɛsomee. Ɛyɛ ɔseadoe a wɔanya ne baabi kɔ no. Ɛɛ, mesomee, na ɛnɛ m'ase dɛ ni ana o. M'ayeyi ni, ei, ɛlɛ na ɔde bɛbɔ me a, naare ani bekyi no Okuapema ntɛ papapapapapapa. Okuapehene, bɛde sɛ meɛ dɛn wo ntaneani, Ne ɛtɛ wotwi ɛbɔ me maa. Me werɛ bɛfi da. Me werɛ remfi da. Miesi bɛta so kɔkɔkɔkɔkɔkɔ. Me adwe so hene me ɛkwɛ me ɛkwɛ. Okua pema wɔ mɛ mpo mini sɛ obetu abɛtere me. Anaasɛ ɔbɛ bɛ boya me mpo. Nɔka yɛ o adwe so hene mɛntɛ no mɛntɛ no ne gyan. Nɛfe me adwe so hene me ɛmo bɔkɔ. Bɛte ntɛ bi ɛtɛ boya adwe so. Asɔkoa na nnɛ sim me, me ɛkwɛ, me ɛkwɛ, me ɛkwɛ. Na ɛhu sɛ benkum hene no bɛwɔ mɔsore a, nare, da abɔ so paa, na ɛtɛ ne ba, tabuya lenyi akurase bɛ yi. Adwoso hene kaa sei, Sɛ okuape hene, ɔne benkum hene, ebedi n'ani deɛ a, ɛne wɔn bɔ abɔ so paa, na nea ɛba no, emu yɛ duru sen akurase bɛ yi. Hwɛ sɛ Latɛ kurow no a ɛwɔ hɔ no, Latɛ kurow no, ekura ahemfo baanu, ahene asefo wɔn hene, ɛna Kubase nso wɔn hene. Ɛnso benkum hene abɔ ne ho safohene a, ɛkyerɛ sɛ benkum hene ama ewiase baabi akora mpo no, obi akora nim sɛ sɛbio Latɛ wɔ hene baako a ɔse adeɛ yɔ Kwasi Akufu waba a ɔbɛhwɛ a ɔbɛka asɛm no. Wo nso, woso benkum hene na wobɔ no gongonga no yɔyɔɔyɔ, wotaa n'akyi. Ɛnde, obi nka sɛ pudo nhyi oo, na sɛ ɛhye wɔ a, yɛbɛdi ne dwow. Na nea adwosohene ka de taa to de pee so ne sei. Ose, sɛ ɔse adeɛ awiei, wo ne benkum hene aka mo ntam abɔ ano te sɛ ntampehoma aba abɛgu m'anim ase. Ɛne sɛ Gyeke pɔs, wamfɛre si obesi wo hwene so a, wo nso womfɛre si wode asaw a bɛbɔ wo mu. Ɛnne yɛbɛfa Barnabas na yɛbɛyi Yesu ama ama yɛabɔ no asɛnnua mu. Asɛmpa yɛ tia na nea onim nso nim. Medi asɛm no akyi, mede asɛm no asi. Nea ɛbɛkɔ biara no mede bɛbrɛ mo.